she if you wan parent if from their parents she go say na she pay their rent hmm. food say na she dey bring money for food and it mm-hmm. everything say na she dey do so i come do like i come be like say i no hold up i no hold ground again hmm. and e got to a point when during that period she had that surgery my um, the mom come stay with you came now.

Mm. Hmm. Everything just done. Imagine we go dey inside, maybe we dey inside parlor dey watch movie. Mm. The only thing wey you go hear say, and see correct men na how dem dey marry wife, no be person wey go come stay, you know. Hey, Then go dey, I go dey there, and and she go tell my wife go join am. Then go, I go dey. E go reach, e e reach a point.

This thing why they talk now, they happened last year, early last year. Mm. Go call police. I the police come call me, come invite me. I go go, I go their station. We talk finish. They come, but I because say say you see you money in your hand, you get upper hand. Police come tell and say you did wrong.

uh, we want venture into you know relationship and marriage i mean it's beautiful You get plenty things where go scatter marriage You get plenty things where go scatter that love where you feel say una get for example this matter of sickle cell where then go tell you say ah you na as this one na as not marry person wey be if una say oh love too dey shack una love too dey shack una you come go marry when una born that pikin when e be say na ss you see that love eh e go comot I dey tell you. e go Sometimes. disappear Mm, yeah. and na the same thing why i dey tell people when e be say if you never get money if you never get how to take handle yourself if you never fit take care of yourself finish no go enter something when e be say because we man dey respected on the guys on the on the condition say e dey provide Provide, yeah. Yes. A man is the a man is loved and respected on the condition say you dey provide. If you not dey provide, my brother, it go only take time. Your own fit take one month, this one go fit take six months, this one go fit take two years. You go reach point when it be say the woman go turn face you waiting self. You know they see other men waiting then they do. Now waiting they happen now. you understand and so i i totally understand and i, I wetin sweet me for all these things wey you dey talk na say your wife no be bad you see dey talk am say no be bad person she be Yeah. you see dey talk am you understand if if if if na say in all these things wey you talk you talk say na bad person she be then i be say you know issues don pass normal but as she tell say na good person she be then my brother as we dey talk am so na to open am to everybody when e be say dey dey hear us now anybody wey wan give you work wey fit say okay o oh, make dem find something wey dem go fit give you since you don resign from bank e dey very simple tombo go handle that one all of them make dem tombo get number wey dem say dem go call then then go begin you know uh, interviews go begin come you go get one or two jobs wey you go dey do so that at least um, even even if na fifty thousand you dey make mm -hmm. in a month my brother at least dey comot for house. house. Mm -hmm. yes. familiarity brings contempt mm -hmm. na english people talk when person dey see you too much when person dey see you too much woman rí ẹ fin dem go see you finish exactly but when you dey comot go dey hustle you come back you come you hustle honest hustle not be to thief you come back at least your wife go respect you extra una love go blossom e go e go be like a flower wey dey grow e get the point now so wetin we go do now is we go open phone line eh um, uh, uh, and also uh, dem go advise you wetin to do uh, plus including say uh, those wey be say go like give you work dem go also send messages

You go begin download the app, then tune, tune into us. It the app store, yeah? Yeah, thank you. We'll go come back to you. So all of una don hear our guy now. Uh, this one na backyard member him be. So make all of us help him. Uh, eh, as we dey help him to get work, we also dey help in marriage. Mm. You understand? Yeah. Because this you don't reach point where you say the woman don't talk say the marriage don't tire her. Mm -hmm. Mm -hmm. And the truth be say if this man not get work, before the big pikin come. Ah, really na double wahala now. Ah, e go worse wo e go worse wo and the truth be say you no go blame the woman. i no blame am i no lie i no blame the woman. i no i no blame am. i no blame sister oh. one bit i no blame am. because na ginger she dey ginger this guy. yes to become a man. Eh, eh, apart well mm. you fit see am as ginger. if you ginger the man to go kill am. if you ginger to go kill am. no na the mother-in-law

e dey still dey do some kind things wey e no suppose do. nobody man dey go eh, shop e dey cook e dey take care of the woman e dey do everything are you with me now. the man even dey watch the others. Uh, uh, but you see all of this and that titi still dey there. see e get some women wey be say if you give them chonchon even chonchon enter their hand hmm. pass the husband own they will change. why you think yes automatically yeah. if e get plenty women when e be say if money enter yeah. their hand pass their husband now forget it that man don turn to toy. Mm -hmm. toy you understand and also woman wey you see dey misbehave when the man come back carry one gbem throw for the woman oh. you, your name don change from um, mpankechi na honey uh -huh. baby uh -huh. utom uh -huh. na so e go be the no. next morning wey she wake up she go dey ask tell you honey i have ironed your face mask honey i've washed your car you come dey wonder wetin happen we wan save person marriage person when e be say dem two love themselves there's love yes destiny bring them together say dem gats dey together yeah. Um, and they don endure now because they even dey forget the childless seven years the childless yeah, and they don endure matter of say they no get wife they no get pikin

abeg. Hmm. okay okay no problem sir thank you sir. ofure talk say i no hear that part wey the woman talk hmm. say the wey the guy talk say uh, him be dey collect um, say the woman say make him resign because of say the money wey dey collect dey small. Oh, you know, yes. na from beginning now. na the way thing take start dey talk. They, they just, yeah. so which means which means e no be about him dey busy. no na about in earning power. exactly mm. the level so, of money. and control mechanism too. Oyibo. come because e get some kind things when not be say i want this my wife for radio mm. for me to maintain my dignity as a confirmed tarzan okuku jumuku mm. my source of income yeah, yeah, i go keep am first. must come hard. e must e must dey e no must dey higher no matter how much come e be mm. i go improve no be say to delete am but but wetin go make the source of income improve now wetin go make the guy salary improve now make dey better now na because of say e don get ond now mm. before e bin no hold am before e bin no hold am okay yeah eh, that's another one e bin no hold am before na waec him bin get before so mm. e, even if na that same banking wan go back to e go collect more money eh. but wetin come dey eh, wetin i come dey think of again na say um, as the woman say make him resign na the woman give am money to take start the business. the mm-hmm. business mm-hmm. na the woman come still sit down on top the business exactly. come collect the business yeah, for the man head. see you womanhood. wow na carrot and stick. Uh, so that means we need to be very careful. are you are you aware. no see aware. see uh, e get some things wey no concern us. okay e get some things wey no concern us. na just the talk generally. no based on adam and steve uh, uh, setting up. our our major our major our major problem now our major issue now na make we help the man get work. okay that's all at least that one go settle something any other thing wey go happen make e be say na the man see am by himself. by himself mm. exactly. you understand make we wait make we not dey here dey talk say ah uh, because we don handle cases wey be like this we know say e go be mm -mm. Uh, every case dey different well, every case dey different yeah. so the question is yes support the woman to succeed but why is it common for most women to be successful and not regard their partner mm. but wait eh women i just got to beg una why e be say why e be say when una dey successful pass una husband una no dey regard the man i think na the way dem dey wired

the, maybe you don't do some kind thing where be like you don't suffer the woman like back to back that's mm. why she's like that so the term that all women are wired that way that oh maybe when they get money all women they will change like that is not true no. there might be things there might be reasons for that woman mm-hmm. to act that way mm-hmm. all women are not mad that big no be that well, they well, well, well, well, not talk say we not talk say una dey craze no but but but una understand wetin she talk yes yes yes this one talk say um, uh, i agree with toun hundred percent

now eh, eh, the question wey you ask na be say the question wey wey i ask your question. now the question wey i wan ask to further that point be say why dem dey vindictive. why e be say a woman go pick on the part say oh this man treat me he like do me this, this in that time at a time so because of that one i want to pay am back trust me who good good who not good good uh, good not good not good rather eh. yes that woman that that attitude dey inside her na excuse wey go take unleash am na e dey fine wetin go ah. trigger that thing a woman wey nice when you need her the most na then you go even say am ah, despite all your wrong wey you don do. you go still dey nice to you. she go still dey nice the least she fit do if you push her reach the wall too much she fit just walk out but she no pay you evil for no evil go pay you evil for because evil. not there at dna. but my brother general women most women most women not all most women dey pay evil for evil. when a lot of people dey say oh eh? joke silva see the way she dey treat her husband eh. olu jacob treat am at this age how dey even dey behave everybody like am mm. but one actor come outside patrick doy mm. patrick doy say why a lot of people dey say if olujeko treat her wrongly before uh. she for dey he say no he say joke silva that na her attitude you understand right from day one he say even if you dey treat her bad she go still dey nice to you Mm. she no dey pay you evil for evil. so you see the general knowledge of most women for nigeria even as olujokob say joke silva dey follow

you this see, way you don't go back to i dey tell you and because na na wetin na wetin i dey tell you they are wired this way hmm. you see eh you dominion over your household eh hmm. man give that mantle to, to man, man. God, God give man to and if you check wetin the scripture talk eh a man who cannot take care of his home is worse, is worse than an infidel okay. so already a man gets self-esteem mm, ego ego to massage that ego eh, na say you get the ability to provide for your home yes once you no fit eh, already only you go dey beat yourself go dey hammer yourself so why the women you don get that psychological problem so yes. if you come get bad luck again come go get the woman wey go come hey womanhood o vavun vuvu oyege. na na una una una look the matter this angle and and and sometimes i dey think why why why e come be say. Yeah.

the man go know when eh, a switch dey the wife attitude. he go know now. and trust me women dey dey quick dey lost with things. see this guy the he moment... say my wife arrest me for nothing. Okay. the worst thing that will happen to a man is a woman to feed him he say the marriage is over now. he say i'm telling you. very well. trust me the if, if women. You know. if god just say make all the women get now within a year almost all the marriage go crash finish. yes I tell you now yeah. yes yes they go yes. Bond, they go bond some of them are going to win my marriage the moment the husband say honey please help me with my my, my suit there you no fit go take am yourself na me you dey send. Why? Hey, I but you, you did out. send your woman. no, you don't understand. Sir, sir. Okay, you said that if God would um, tell that uh, all women should make make them be head in the. make dem no make money dem get money make dem make money now make dem buy your whole am. ka say ninety five percent go go bullshit their let me, husband. Let me, wait, wait, wait, wait, uh, wait, wait, make hold on, hold on, wait, make I read this message. Wait, may I read this message. You see, I say, Oga, uh, uh, good back, um, uh, yeah, do let me use my situation uh, and answer your question. I made money through right way, built my house, my goods came in trailers. A man married me and squandered the business by every

because of say the two of them dey run joint account hmm. once he say he want to buy big screen tv the wife go buy am the next day not knowing say all those why the wife dey buy na her name because she get plan for front because of why the man openly love believe say na we two at the end of the day ami and you dey talk so na the woman first divorce am the guy live with only bed